Maswera sei maswera sei vazukuru vangu vane rudo nevese vakwanisa kusheya mune maplatform akasiyana siyana nemaadmin ati approval ndinongoti rambai muchiwedzerwa nyasha handiti mwari varamba vachikuropafadzai uh, nditore uno mukana wekumhurusa vanhu vashoma shoma uh, shemila moya josephine gora agnes nasho uh, tendai magomo Horyt, nyaya yandauya nayo nhasi vazukuru vangu inyaya yezviroto, hope nechirungu vamwe vanoti madreams handiti. Saka mm, ndichatanga kutaura nyaya yehope then ndozotaurazve nyaya yekubirwa zvipo handiti. Ah, ndauya netopic iyi because a lot of people vanoconfusika eh, kana yava nguva yezviroto Eh, even mubhaibheri chaimo eh, vanhu vazhinji vaitaura nezviroto vaidudzira nezviroto ende vachitevedzera zvinenge zvataurwa nezviroto handiti saka zviroto its a means of communication iwewe nevadzimu vako kana kuti iwewe namwari wako saka zvinofambidzana through zviroto Uh, point number two kune vamwe vanhu vanototi kana vakarota vanomuka vasingachatozivi kuti varotei ndichakutsanangurirai kuti zvakaipirei nekuti munhu kana wakarara uri mumufananidzo wewakafa spiriti yako ndiyo inobuda ichisangana nevadzimu vako handiti vachikuonesawo remangwana rako kana kuti zviitiko zvinenge zvichida kuitika a vision we can call it a vision handiti munhu haukwanisi kurarama pasina vision saka munhu wese ane vision yaanopiwa namwari wake ane vision yaanopiwa nevadzimu vako saka iwewe ukaona uchiti ukarara ukarota hope hautozivi zvachose kuti warotei there is a problem Handiti? Saka problem iyi inouya sei? Zvazvinoita kana wakaipa ari pauri kana kuti vanhu vakaona kuti there is a success iri pauri vanokubira chipo chako chekurota ichocho icho because vanenge vachikuti wakangwara you've got a communication iwewe nevadzimu vako une communication iwewe namwari wako saka vanokuvhara vanokuita blind pachipo ichocho chekurota handiti muri kuona zvakafanana nevaroti vaya vemuchechi vaya vaya vakaona kuti sangano riri kutokura day by day nezviroto zvaunenge uchipiwa iwewe vanokuisira vano miyedzo kumberi kwako so that kurota kuya kuya kuganhuke miyedzo inouya yakawanda vanogona kukunzira miyedzo yekuti Ange ari madzimai anouya uchivabatsira then wopuhwa spirit of last mweya wokuchiva then wopedzisira wava uh, sexual nechi nemadzimai iwayo kuti vakwanise kuvhara chipo chako ichocho saka iwewe ukasazvinamatira chipo ichocho chinenge chiri pauri chinoblokewa totally unotobirwa chipo ichocho newakaipa even vamwe vemudzinza mako vakaona kutoti uyu mwana akangwarisa uyu anotiganhurira zvinhu zvedu tisati taita vanobloka chipo chako chekurota saka ukaona uchiti ukarota unomuka usingachazive Pane akaipa ari kutokublockera kuti usaone, usava nechipo ichocho chekurota. Saka how are you going to solve that problem yekuti iwewe ukarara ukwanise kunge uchirota? Zvakawanda zvaunoita kana uri muchikristu, kazhinji vamwe vanotsanya ma ma 40 days kutsanyira chipo chekurota because its a vision yakakosha inenge iri pauri iyoyoyo kune vamwe vanhu vekuti vakakurotera zvinhu izvozvo zvinoitika kozoya vamwe vanoshorawo zviroto haufanirwi kushora chiroto because its a vision inenge iri pauri Zvinosiyana nekuti iwewo unozvikoshesa sei. Kana usingadi kuzviteedzera unogona kuregedza kuzviteedzera but ukazviteedzera unotoona zvinhu zvako zvichitokufambira zvakanaka. Saka zviri paviri, ngatiregerei kubirwa zvipo zvedu naSatani. Handiti? Usatorerwa chipo chako chaunenge uinacho. Ukatoona usingaroti there is a problem iri pauri. Unofanirwa kutorota. unofanirwa kutotaura nevadzimu vako unofanirwa kutotaura namwari wako haungangomuki kuti ndarota chakati chakati unoona kuti makamboona kuti unorota dzimwe hope dzekuti unogona kurota uchidyiswa but uchimuka makuseni unotomuka uchitofila kuti pane something chapinda mudumbu mako chinofanirwa kunge chisimo unotomuka uchirwadziwa nemudumbu unotomuka uchinzwa kuda kurutsa Unenge wadyiswa kuhope and ukange wadyiswa kuhope it's too dangerous because it's spiritual chinhu chinenge chakomandwa nemweya wetsvina chinhu chinenge chakomandwa newakaipa chopinda mauri saka chinenge chakutoda futi something spiritual kuti uchibudise eh, mauri imomomo Dzimweni dzenguva unogona kutoshanda nazvo uh, physically warota uchidyiswa iwewe watomuka uri kutonzwa kuda kutorutsa zveshuwa uri kutofila kutoti pane chinhu chandiataka ndiri kuhope ndikadya unokwanisa kumuka wotora fresh milk wotora mazai womixa woisa uchi womwa handiti Clean yourself kuitira kuti zvinhu zviya zvinenge zvapinda mudumbu zviya zviya zvibude because zvinhu zviya zviya zvikapinda zvikagara mauri zvakutounza another problem yausingazokwanisi kuipedza iwewe pachako because zvatokupinda and hauna chawakwanisa kuita unenge uchikuti ihope Ha guys ndarota ndichidyiswa inini but zvinhu zvacho zvandanga ndichidyiswa ha boys ndarota ndanga ndiri mutoilet ndanga ndichibata madhodhi ha boys ndarota ndanga ndichikanya mvura ine madhaka boys ndarota ndichibata hove hope dzimwe nedzimwe dzine dudziro yadzo even kana mubhaibheri manga muine vadudziri vehope Nekumadzinza unofanirwa kuti unge uchiziva dudziro rehope dzako dzaunorota iwewe then after izvozvo wofanirwa kuziva kuti woitei pamusoro pehope idzodzo. Vanokumbirira ndopaya paya pamunenge makukumbirira kurwirwa vaya vanenge varota vachirwiswa vaya. Mambo Dhuterere vakaimba vaka, vaka vakati ndaneta nekungorota ndichingodzingiriswa panyama pahope asi panyama zvozadzikiswa handiti ndorota ndichiwira mugomba mangwana ndonzwa kuti kune mariro hope ngatikoshesei hope ngatinamatirei tive nehope e, dzine dudziro hope dzinodzivirira dzino musha hope dzinobatsira veukama hope dzinobatsira shamwari handiti ngativhurirwei nemudzimi yedu kuti patinovata Tirotewo hope dzine zvokuita noupenyu hwedu. Munoziva kuti mumwe munhu asati awana basa chairo chairo anenge atorota. Kana kuti mumusha chaimo chaipo musati mapinda muvengi kana kuti muroyi munhu anenge atozviona. E, makamboona mashandiro anoita spiriti kana ukange warota? Mumba muchipindwa nevaroyi ende varoyi ivavo ukakwanisa kuona face dzavo mangwana acho makuseni unoziva kuti hautarisani nemuroyi iyeye kana kukwazisana naye munopfuudzana munopesana road kudai anoita kunge asina kukuona inini i remember mugore ra 1995 ndakanga ndiri kwagutu ndiri kwagutu kudaro um, ambuya vedu vaiva nesystem yekuti mutsa mwedzi muchena 1 am 2 am vhurirai mombe munorima kunorima kumunda chaiko chaiko kutotora gejo kutonorima saka zvakaitika tisati tamuka Ndakarota vamwe ambuya sorry ndingazotorotomuka nezita veduwe but mbuya ivavo vakafa. Ndakarota vamwe mbuya vaigara kuraini rekwaRifi kunonzi kwaRifi kana tiri kwaGutu. Ndarota mbuya vaya vakanga vaine chikwata chavo saka vakauya vauya vakapinda mumusha vapinda mumusha vakanga vaine zvikari zvavakanga vainazvo vachimwaya musha uya saka ndichirota kudaro ndakabva ndaona fesi dzavo ndaona fesi dzavo kudaro musi woyo hameno kuti chii chakaitika ambuya vakabva vati dzokerai mukurara saka ndadzokera mukurara hope dziya dziya dzakabva dzadzoka futi zvakare ndabva ndaona fesi yevanhu vaye vayo taona fesi yevanhu vaye vayo ndakabva ndapepuka mangwana makuseni mangwana makuseni ndakuchida kuti nditsanangurira ambuya hope dzandarota rurimi hakuchatauri kubatwa rurimi urwu kukoniwa kutaura mbuya vakati chinyora kudai kubata bhilo kunyora pabepa bhilo haisi kunyora tisati taziva zuva richangobuda kudai Vakasvika mbuya ivavo vaiva vakaroverwa iya inonzi six inch kugotsuku six inch kugotsuku vauya mbuya vaya vakauya vaine kapuleti kavo eh, kanenge kechiko munoka kanenge kambiya so vauya nekapuleti kavo zvikanzi mbuya magiri e, ndauya neporijiri Eh, rufu rwezviyo urwu chibikirai muzukuru wenyu uyu adye eh, musazviita futi zvekupota muchimutsa vana vachienda kunorima munoti isusu tofamba nguvai like that pafeya munhu wamuona haana kana kutenderera ndobva vaenda kubikirwa porridge ndokuzosara totaura kuti be, be, be, be, be, be. kana usati wambosangana nazvo unofunga kuti its a joke chechipiri futi kune vamwe vanhu vasingabhilivhe muhope kana kuti ukatukana uka, uka nemunhu and munhu akasweya kwauri kuti uchazviona that word don't take it slightly Usajoka neword rekuti uchazviona. Ndichaonei? Une tembe iyoyo chaunoti ndichazviona chandotadza kuona nguva iyoyo. Ndoda kukutaurirai zvinhu zviviri zvakaitika muupenyu hwangu zvandichiri kuziva zvandogara ndakaudza even kana chero vana vangu. Form 4 ndiri pari mukati hwai. Ndakatukana nemumwe musikana handidi kumutaura zita rake kukadoma uko. Ndatukana nemusikana iyeye takaita fight kurovana zvibhakira chaizvo izvi. Ndikamukurira Haa vanhu vakauchira maoko vanoseka vakaseka eya varohwa eya aita sei musikana ayo akangoti uchazviona ndaenda kumba ndanorara kana ndichinyepa munin'ina wangu kana urimo mucomment section ndoda kuti undibatsire pacomment section kuti chii chakaitika ndarara pakati pausiku ndairara inini nemunin'ina wangu uyu uyu wekuroorwa kwamurehwa uyu handichatauri zita wekuroorwa kwamurehwa uyu Ndarara kudaro vanhu vese varara takadzima malight. Ndakarohwa mbama. Mbama yakandirova yaita kunge mbama yemwana ye, ye mudiki but mbama yaivhara kumeso kwese ichiita zvamvari zvemoto mumazisomo. Ha ndikafunga kuti pamwe munin'ina wangu ari kurota achi, achirwa nemunhu. Ndatarisa munin'ina wangu ndiri kutoona akavata akagonya kudai. Panoda kuti ndiridze mhere ndichipamha futi imwe seri neseri ndichideedzera ndichiridza mhere. Ndakatadza kuziva kana kuti door riri papi kana kuti light riri papi. Mai vangu vanga vachiri vapenyu. Vakamuka amai vakauya vakati chii ndikati mhai ndiri kurohwa. Uri kurohwa nei ndikati handizivi ndiri kurohwa nechinhu chinovhara chine mbama inovharira kumeso kwese uku. Zvikanzi waita sei? Handina chandakataura. Makuseni takaenda kune mumwe muprofita I remember kukadoma kunonzi kuma GB. Takaenda kuma GB. Muporofita iye akati mwana wenyu ane pamuromo pasingabviri mhai. Achakukuvadzisai mimba yese uyu. Ngaakuudzei zvaakaita kuchikoro. Ndataura paya mhai ndakarovana nemunhu tikadai tikadai. Unomuziva here? Eh. Takatoendako nehuku nebroiler kunokumbira ruregerero. Ndanzwa nekurohwa netudhoma. Tune tuoko tutikitiki twakadai. saka don't temba nechinhu chinonzi spiritually kana uchirota make sure kuti unofanirwa kuteedzera zvinoita zvinotaurwa nemakope ako uchikumbirira midzimu yako kuti ikulide uchikumbirira mwari wako kuti vakupe more vision about your dreams vanyatsojekesa hope dzako And be careful futi munoziva kuti kana munhu uchipiwa vision unopedzira wakutonzi uri muroyi because iwewo unenge uchivaona you attack them first before they attack you havana wei yokupinda mukati memusha mako kana uine vision yezviroto kana uchipiwa kuzviroto whatever you do your dreams must lead you midzimu yako ngaikutungamirire kumakope ako Dzidza kuomberera makope ako. Dzidza kusabirwa makope ako newakaipa. Ndapedza kuhope. Ndakupinda kunyaya yekutorerwa zvipo. Do you know kuti kana someone achikuadmire mawanire aunoita financial yako munhu iye anokwanisa kukutorera chipo chako kuita chake iye Zvakafanana nen'anga. N'anga hadzidyidzani because paun'anga apa pane mumwe ane masimba akawanda pane mumwe ane masimba mashoma. Saka pakaita anokurirwa pamushongai apa anotora chipo chemumwe kuita chake. Ndosaka muchiona n'anga dzizhinji dzisingadyidzani dzinotorerana masimba kufanana ne fonera veduwe imbomirei kundifonera iwe uine chipo chako mari yako ikoshese usati waiburitsa kupa munhu don't just take out your money and give it to someone inga Tete, tarisai kuti baba Tadiwa havasi kufona here ndiri palive. Aa vafonerei nefoni yenyu vari kufona I think nenumber dzeCell C. Unotora mari yako wopa munhu. Ah ndine nzara mukoma ndipeiwo ka ndimbonotenga drink. Usafunga kuti mari iye ari kunoitengesa drink. Atoisa muhomwe akutobudisa yake akutonotenga. Yako iyi ine zvaichanoshanda iyi. Pane let me show you something. Pane chinhu chandikuda kutsvaga. Uh, pane chinhu chandikuda kutsvaga. Look at this plate. Kune vanhu vane ndiro dzekutongonotsveta mari dzenyu dzamunenge mavapa imi. Iwo unenge wapa munhu nemoyo wese asi mari yako inonoiswa pai? Mari yako inonoiswa umu. Chirega uone kudonha kwakuita bhizinesi rako. Chirega uone matsvedzera akuita mari yako. Wakufunga kuti kweiwowo wakaita siku. Hauna munhu wawakatukana naye, hauna wawakatadzira. Utori munhu anotopa but mari yako yakatorwa ikanoiswa mundiro ikanopiriswa zvayakanopiriswa ikanopiwa benzi benzi rofamba zvaro richitetereka nenyika kutetereka kwarinenge richiita richifamba ndomafambiro anenge achiita mari yako Ndoo matizira anenge achiita mari yako. Pray for your money before you give it to someone. Hausi munamato wokuti unobva wadedzera kuti Jesu zvandakupa murandakadzi uyu mari uyu iye aripo aiwa wakaibata mari yako bless that money. Say something about your money. Wakaipfumbata muri mumaoko mako. Then you give it. Kana uchibhilivha muchivanhu, make sure you do something with that money before you use it. Kune vamwe vanhu vanotokumbirira mari dzavo dzisati dzatanga kutenga then vozodzipa. Saka iwewe kana usina ruzivo nezvekuti vanhu vava demonic outside them you won't believe it kana usati wambosangana nazvo unenge uchingoti kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira musingazive amai nhiya wekuti kupa kwamatoita kwatokuparadzira imba yenyu But kana uchinge uchirota kumakope zvunhu zvakadaro zvinokuratidza kuhope kwako. Dzimwe dzehope hadziuye dziri direct. Dzimwe dzehope dzinotenderera. Rangarirei Jesu. He always talk in parables. Zvichifanana futi nekumakope anouya in parables. Anouya muchidimbu. Saka zvava kwauri iwewe to use your wisdom kududzira hope idzodzo. Hatisi tese tine zvipo zvekududzira hope. Ndosaka kuine vadudziri. But ukaona usina chipo chekududzira hope Iwe uchitombopiwa hope dzine dudziro, hope dzine zvokuita neupenyu hwako. Wedzera kukumbirira kusvika vakuvhurira kuti ukwanise kududzira hope idzodzo. Kana kutsvaka vadudziri vanokubatsira kududzira makope ako Pane vane mubvunzo here mhuri yeZimbabwe? Pavanhu 205 vakanditarisa mhuri yeZimbabwe ndokumbirawo vasati valaika peji rasisi Meki nekufollowawo peji ravo mongofollowawo so that tirambe tichikura tirambe tichienderera mberi tichibetserana pano neapapa vazukuru vangu Kune vasatiwo va subscriber ku YouTube channel yangu mukangoenda pa YouTube mukangonotaipa kuti sisimeki mongonobatawo mongonobayawo button re red rakanzi subscribe zvinotibatsirawo kuti tirambe tichikura sezvo tiri kusimukirawo eh, mhuri yeZimbabwe tingofambiranawo nenguva tiwanewo cheuviri Eh, loveness kamunda hanzi ichokwadi ichocho kana ndiri kutaurawo zvine musoro ndipewo malove nemalikes mhuri yezimbabwe ndinzwewo manyukunyuku nekuramba ndichienderera mberi nechirongwa chandiinacho ichi kana pane vane mubvunzo eh, ndibvunze handizivi kuti pane vangada here kuti ndiopene line eh, rekubvunza mibvunzo Kana muchida kufona ndiudzeiwo munongoti munongotaipa mucomment section kuti phone phone phone so that ndokwanisa kuvhura eh, open line mukwanise kubvunza zvamunokwanisa kubvunza zvandokwanisawo kudaira mhuri yezimbabwe ndodaira eh, zvandisingakwanisiwo ndokuudzaiwo kuti izvi handikwanisi hanzi namelody chitekwe maita henyu sismeki aiwa nemiwo maita basa kuva pano pane chimwe nochirongwa chengetai kalowa thank you so much for joining sisimeki davi sando thank you so much for joining sisimeki e, kune vari kuda kuti tivhure maline e, eh, ingotaipirai mucomment section umo kuti phone so that tivhure line handiti munhu wese anofanirwa kurota Munhu wese anofanirwa kurota ukaona usingaroti pane something chiri wrong pauri hanzi inini ndinorota ndichidzingirirwa nezvigure nguva zhinji ndanetseka veduwe you see hanzi tatodzidza zvakawanda maita basa ko kukanganwa hope dzaunorota yes uh, precious marata ndozvandataura kuti kana munhu uchitova nevizheni kazhinji ine ine ine protection nemhuri yako nemidzimu yako unotopiwa unoto mweya yakaipa so that ukanganwe zviroto zvauinazvo because unenge uri muyambutsi wemukati medzinza rako handiti mazviona e, tete ndipewo nhamba dzangu dzetelcom Ndokumbirawo number dzangu dze telcom tibatsirane neruzhinji rwenyika hazvina kunaka kuti munhu urare worota womuka wokanganwa which means watova chitunhaka because ivision yaunenge uchipiwa nevadzimu wako chipo chako chaunenge uchitotorerwa iwewo usingazivi handiti ndokumbirawo number dzangu dze telcom asablief

ngatifonei mhuri yezimbabwe ndapina nhamba dzangu pa002768387628 ngatifonei nhai tinzwe chii chinoitika kumakope enyu munovhurirwawo here nemakope enyu handiti nenzi zazura uri seyanzi koini ndatonetsekana nekurota mukomana wandakarambana naye zvakanyanyiswa Ah, pamwe ndotomuka ndichichema okay ngatifonei tione ngatifonei tione guys ngatifonei tiwane kubatsirana mhuri yezimbabwe zviroto zviroto your dreams must come true vadzimu vako vanofanirwa kukuvhurira eh, chipo chekurota naika vhurirwa chipo chekurota um, melod mutekwe mati number okay its plus 2768387628 handiti ngatifonei tinzwe veduwe tibatsirane musatorerwa zvipo nevamwe handiti musatorerwa zvipo nevamwe

sorry regai ndibvise music i think eh, panogona kunge pane vanhu vari kufona uh, let me open my whatsapp um, ngatifonei even mawhatsapp call um, Ngatifonei ngatifonei tibatsirane neniwo dear ndangotota ndichibva mazino. Zvakawanda zvinoitika kumakope mufunge vamwe vanorara vachi, vachitoita sex ma, votomuka vakatotota handiti kutoreva kuti watoitwa watonyengwa watoseksiwa nechinhu chausina kuona saka mishonga iripo guys handiti Kana tichiti mishonga iriko tiri kutaura kuti whether uri kwauri ikoko haukwanisi kutiza chinhu chiri spiritually ende mishonga inoshanda zviri spiritually the force inoitwa pamushonga is the word that command word inoitwa pamushonga zvinofambidzana dhiri two saka you command then you use the charm then you send it ndosaka muchiona kuti chero uka

Usitadze kumudza kuti ndakuitira zvakati zvakati. Mhm. Ndatomudza ende ndinoona zvinotoitika. Ndinotori nemunhu wandakatomurotera hope wandinoshanda naye ndikamubvunza kandambira. Mm. Andirambira akazodzoka back kwandiri akandudza kuti ukuziva ndinoti wopedza womwe zvikurotera ndidzo uchaidzo. Eh, ndidzodzo chaidzo. Ende Chaidzo.

Mhm. Hope dzatinonotsa ibvunzo nosemu hope dzinongokudzirwa kumasowe. ende mukasaita kefu futi munotorerwa chipo chenyu ikoko kumasowe mu- woita chavo kana kuti munonzi munoda kunzi muitwe muporofita motorerwa chipo chenyu Ah, ipo ndopandakatongwarira nokutoti zviri kutoitika about like kufacebook kwangu Mhm. kune Kune group re chembere randaka joina. Mhm. Mhm. Group renyu rinonzi chii kana munokwanisa kutaura here group renyu so that vanenge vachidawo kudzidza nekubatsirikana?

vachitaura vachita sei vachikudzirwa hope vachikudza zvaunobvunza vanhu vachipindura Ah, thank you so much for kubatsirawo mhuri yezimbabwe saka hanzi kune gurupu rinotonzi machembere uko kune vaya vanonetsekawo nezviroto nekuti kune vamwe vanorota but vasingakwanisi kududzira nhai thank you so much kola rega nditore mumwewo kola Okay, ngatifonei mhuri yeZimbabwe tinzwe hanti muri kuonawo vamwe vanotungamirirwawo nemakope avo anova leader into the right direction anotongouya ari dyo direct even chero akarotera munhu ko iwewe makope ako akamira sei Umbori nawo here mufungo wemakope? Unorota here kana kuti unomukawo wakanganwa? Tiudzei experience yenyu, muri kusanganawo nezvakaita sei? Muri kuti kana kuti muri vamwe vevamwe vari kutorerwa zvipo zvavo musingazivi? Kana utongori munhu, you have to dream and unofanirwa kuziva kuti hope dzako dzine dudziro dzei. Sei Mwari vakupa hope idzodzo handiti? Thank you for calling Sis Meki. Hello. Hello, muri right here Sis Meki. Mushe ndiri right makadi enyu?

Kubvira ipapo mazano ndini ndakarota ndakarara handicharemembe handicharemembe hope dzangu mabirwa chipo chenyu ka makabirwa nani manje but manje kuma like vainditi zvoni vakundibatsira zvemwana zvekuti kuti ndisaopare hanzi ndisaoparetwe but anyway ndakazongooparetwa futi

Manje ndozvigadzira sei? Motokumbirira zvakare ka kuvadzimu venyu kuti vakudzoserei ka chipo chenyu nhai vasikana because munenge makatobirwa chipo chenyu ka. Oh. Mm. Hanzi ndipewo nhamba. All right, thank you so much caller. Uh, vari kuti ndipeiwo nhamba uh, i 068 3876628 ndichandzokorora zvekare 068 um, 3876628 ndapina i don't know hangu kana dzisiri kushowa ikoko but i think ndapina kana pane vari kuonawo nhamba dzandapina ndiri kuona pane munhu woalaika ndokumbirawo ataipe mucomment section nhamba dzangu tete Ndokumbirawo mutaipe number dzangu mu comment section umo so that vanhu vaone pane vasiri kudziona handiti. Nditaipirewo number dzangu dze Telkom pa comment section pa live inoyi. Um handisi kudziona number dzacho. Let me quickly check again. Hello. Hello. Hello. Hello. Ah, hatidi vanhu vanokola vasingazodairi makoza acho handiti Tiri panyaya dziri serious dzinoita kuti ruzhinji rweZimbabwe e, rwubatsirikane nekuti zvinhu zviri kurarama nevanhu zvavari kusangana nazvo each and every day handiti munhu anorota achitonyengwa achitoitwa sex makuseni anotomuka kana kutoti munhu atori nedischarge inoratidza kuti atosangana nemurume kana ari murume anotomuka hello

Yeah pakukanganwa pane problem apa because haufanirwi kukanganwa munhu unofanirwa kutoita nemo nemo kana uchitaura hope dzako unofanirwa kutotaura sezvazviri haufanirwi kutombokanganwa kana anything mhm, tamboiona komenti yenyu mm -hmm, Madzimambo ese achibva ese. Mhm. Chii ichocho? Uh, inini I'm not that good nekududzira hope but dzimwe ndinodudzira ndinombozama but idzi dzekubva mazino hangu ndinganyepe handisati ndambosangana nadzo but sezvambotaurwa nemumwe kola kuti pane gurupu rinonzi machembere eh, rinohanzi e, rakavhurwa nasekuru dai paine vamwe vanokwanisa kutega uh, peji racho apa Vazhinji vedu vaibatsirikana nokuti hanzi kuri kubetserwawo kududzirwa kwehope ikoko. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. musingatombokanganwi Alright. Okay, maita basa caller. Thank you so much. Saka ngatifonei tinzwewo zviri kusangana nevamwe kumakope avo tati kurota uchikanganwa hope it's not good. Because iwewe unenge uine vision yaunenge wakatarirwa nayo nevadzimu vako so that it can help you and your family and your friends or whoever through that vision yekurota. Saka ukaona usingapiwe vision yekurota pane dambudziko rinenge riripo. Unenge wakatotorerwa chipo chako. Handiti? Uh, Tekla Mazibuko, I think ari kubatsiranawo nevamwe vari kutsvaga e, group e, rinobatsira zvekududzira hope e, kune zvechivanhu uku naye. Saka ndanga ndiri pakutsanangura kuti uchitorota munhu uchidyiswa and unomuka makuseni zveshuwa watova nechimwe chirwere chatova pauri Uri kuda kurutsa but hausi kukwanisa kurutsa. That substance chati yatopinda mumauri mukati makomu spiritually. Inini chekudyiswa ichi kuhope ndochandinoziva hangu kuti unokwanisa kumuka uchitenga mukaka e, nemazai fresh milk mukaka e, neuchi you mix in a cup womwa vanokwanisa kurutsa vanokwanisa kurutsa but vamwewo kune vamwe vanhu vakatongoomerwa nokurutsa zvokuti even chero vakadyiswa vanotongofa because kutorutsa chaiko chaiko havatokwanisi handiti kozouya ine situation yekuti unotambura un kuti upinde mumarriage unotambura kuti uite mukomana because unenge uine zvinhu zvinenge zvichirara newe usiku kuhope zvinhu izvi zvinenge zvichiitika kuhope ndopandiri kutaura kuti kana ukaona usingaroti thereis something wrong with you because zvinhu zvaunorota mostly ndo zvinoitika muupenyu hwako ndo zvinoitika surround you ndozvinoitika even kumusha kwaunenge wakabva uko because zvinhu zvinouya zviri muspirit because spirit can travel anyway because iwewe pachako kana ukarara unenge wamufananidzo mwowo wawakafa mweya wako unobuda uchienda kwaunoenda uchisangana nezvinhu zvakawanda That's why we say kana kuti uchirota unofanirwa kuva ne a vision yezviroto zvako zvaunenge uchirota for you kuti ukwanise kumuka uchirangarira makuseni munoziva kuti vadzimu vako vakaona kuti you don't appreciate zvavanenge vachikuitira vanokupa hope dzinokuonesa kuti hona Usafamba nemota iyi kuchange kuine njodzi munzira yauri kufamba but some people they don't believe then vanofosa kuinda parwendo kuvawanenge vaudzwa nemakope kana kuti hope dzevanenge varoterwa nevamwe vanhu vanopikisa hope vanopikisa mweya mutsvene unenge wapinda through nasomeone haikona kufamba baba Ndarota zvakadai zvakadai zvakadai. Vazhinji vacho unozongonzwa vachinzi vaparara neaccident mushure mekunge vatomboudzwa hope. Saka ngatikoshesei hope dzedu dzatino dzatinorova. Hello.

Inyoka yetype ipi yamunenge muchirota? because pakurota nyoka pa, pane pa, nyoka dzine dzine dudzire dzehope dzakasiyana siyana vamwe vanoti vakarota shato mudzimu vamwe vanoti vakarota dzimwe type dzenyoka e, mweya yetsvina Saka ini handizozivi kuti itype ipi yehope dza itype yenyoka ipi yamunenge muchirota. Okay. Mhm. Mm okay. Okay, thank you so much. Saka ngatibatsira nei mhuri yeZimbabwe ndaona ndiyana atega pegi chipoko muroora wangu. Peggy uri sei zvako. Um, Cleo Nyasha Gomo uri sei. Uh, Fufu Soko is here. Thank you so much uh, Fufu Soko uh, for joining Sismeki. I welcome you my sister. Ndiri kutaura nyaya yemakope muchembere Soko. If you want to join this live so that you can educate uh, my fellow Zimbabweans vari pano Vanoda kubatsirikana nenyaya yemakope, nyaya yekukanganwa makope, nyaya yekutorerwa zvipo, you can press the add button then I will add you Mchembere Soko, then Cookie Lion if you also want me to add you if you are here I can add you so that we can help one another handiti Panorairwa mwana wamambo newewo muranda kumwe terera zvino zvanzi eshato shato ndakanzwa kuti mudzimu ndizvozvo chaizvo ndosaka tichiti kune vaka pane vari good pakududzira handiti kune vanongokwanisa kupiwa vision yemakope but vasingazokwanisi kudzidudzira saka vamwe vanopiwa both makope avo vachikwanisa kududzira Uh, hello. Yes, makadi enyu. Tiripo hedu. Dzaikuruma.

Kana ndakabva ndangotevera muvision mangu kuti zvichitoendeswa zvitomira zvakadaro. Ko makamboitirwa here zvechivanhu? Handina. Hamuna. Ah, alright. Thank you so much for sharing your dreams. Hanzi pane vakawanda vari kuendawo kugroup rekubetserwa kududzira makope avo. Like I tell you kuti I'm not that good pakududzira but I just share this topic so that ruzhinji rwezimbabwe ruzive handiti okay thank you so much Ah, mhuri yezimbabwe ngatifonei tione ah, time dzangu dzaakuda kuenda dzichinodambuka ndiwane kuzorora muchembere soko do you want to join this live Mbuya maswera seiko kurota womuka wokanganwa. Yes Stella Kembo I think nda ndambo explainer kumusoro uko. Mhuri yeZimbabwe ndokumbirawo kusubscribirwa on my YouTube channel. Kana pasisina vane muvhunzo uh, chiregai nditore uno mukana wekukwazisa hama neshamwari e, ndiende kunozorora nhai. Kune vanenge vane zvavanodawo kuti titaure pamusoro pazvo You're welcome to hit my DM you suggest a topic then I will see kuti inoita here kuti ndiuye nayo kuruzhinji rweZimbabwe how good am I on that topic anditi tiwane kubetserana uh, mune zvakawanda zvinoenderana maererano neraramo yedu Tisangoya nguva zhinji tichingoitawo zvinhu zvisina basa, toda kuti tibate bate mativi akawanda tikambofara tombobatsirana tikambofara tombobatsirana e, so that tinge tiine channel yepeji rasisi meki vanhu vasangouya vachiti a ah, kunotambwa uku kunoitwa sei handiti handisi kushora mapeji anotambwa because i also like dancing i also like to party i also like uh, doing funny, funny stuff so there's nothing wrong about it but at least iwo once a week or twice a week or pandinenge ndangokwanisawo kuwana eh, zvinobatsira zvinovhura njere kuruzhinji rwezimbabwe i come here i share it with you um, tale alfredo mufani kuzodzokorodza topic iyi yakakosha uye inobatsira okay thank you so much I'll do that uh, maybe after one month or after two months so that vanenge vamisa this live um, vanozoionawo ipapo uh, but i suggest also ndipeiwo mamwe matopic futi ekutaura kuti kuitira kuti ndiwandirwewo nebasa rokuita rashel nyagota thank you so much mhuri yezimbabwe uh, nekuvapo kwenyu nenguva yenyu nedhata renyu nemawifi enyu amashandisa mwari akuitirei zvakanaka mwari ngaatipewo vision e, muzviroto zvedu zvatinorota tinge sorry Tinge tichizivawo ramangwana redu tivhurirwewo nemidzimu yedu whatever you believe in Christianity, religious or whatever you just have to believe even mu religious even ku, ku Christianity even hope dzagara dziriko ndosaka ndati believe in whatever you believe Hope dzinofanirwa kuuya dziine vision yakanaka handiti dzikuonesewo your future dzikuonesewo a right direction to walk with dzikuratidzewo vavengi vako handiti um, thanks sisimeki nedzidziso thank you so much mhuri yezimbabwe kune vanofamba have a safe journey mwari vakubatirei ngoro dzemoto vatyaire vari ivo vadzimu vakukurirei nzira mufambiswe munyasha kusvika masvika kwamunenge muchienda nhai so that musvike hama neshamwari vabereki vana mai nana baba vakakumirirai aiwa ndinotira nhasi maita basa ndaakuperera pano go and subscribe on my youtube channel thank you so much